Merci, Här President. D'Coprale, ech hu mech mol e bësse missen an dat Thema aliesen. Als een net esou an deene Kreesser ënnerwee ass, dann huet een do d'Kenntnis net. Dat ass awer e ganz interessante Projet, muss ech Iech soen. Mir hu festgestallt, dass et de richtege Wee ass, fir verschiddene Leit eng zweet Chance ze ginn, wa se an der Schoul hir Problemer haten. Kann d'Coprale se um richtege Wee virbereeden, fir an der Arméi hir zweet Chance unzepaken? Et ass awer och esou, et iwwerrascht Äech wéineg, mir hätten eis awer och gäre oder mir géingen eis wënschen, datt d'Coprah och verstärkt op déi digital eenzel Kompetenze setzt, well mer mer wëssen, datt an der Arméi Projete wäerte kommen, fir datt se digital Kompetenze, sief et mat Dronen oder anere Computeren, musse verstärkt ginn. Bëssen iwwerrascht si mer iwwert d'Ukënnegung gewiescht vum Här Generol, datt d'schrëftlech Tester géingen ofgeschaaft ginn an dat Ganzt duerch psychologesch Tester ersat solle ginn. Do hu mer eis natierlech déi Fro gestallt, wéi et dann mat der Coprale weidergeet, woubäi mir awer do gesinn, datt esou oder esou d'Coprale e Mehrwäert duerstellt. Och wann herno keen Test do ass, ka se awer nach eng Kéier d'Qualitéit vun der Arméi stäerken, ier d'Leit dann herno an hir Musterung ginn. Déi aner Fro, déi mer eis gestallt hunn, an do kann den Här Minister eis vläicht herno eng Äntwert ginn, ass, firwat dass d'Rekrutement am Moment op d'EU-Bierger limitéiert ass. Fir eis Piraten kinnt een do iwwer eng Ouverture schwätze bei der Arméi, dass een higeet an seet, een, mir limitéieren et net nëmmen op EU-Bierger, Mee wann e Britt oder Schwäizer och, et sinn dräi Joer wou een hei muss liewen, dräi Joer hei lieft, ech weess net wat do géing verhënneren, datt dee sech an der Arméi géing engagéieren. An den zweete Punkt ass beim Rekrutement, wat mer e bëssen och op gestouss ass, ass den Alter. Am Moment ass et esou, bis 26 Joer kann ee bei d'Arméi goen. Ech weess elo net, ob ee mat 27 Joer net méi fit genuch wär. Dofir hu mer och deementspriechend eng. Motioun matbruet, dass den Alter, well dat fir eis eng Diskriminatioun duerstellt, dass een eng Kéier soll iwwert den Alter diskutéieren, well mat 27, 28 oder souguer verschidde Leit nach mat 40 méi fit sinn wéi anerer mat 20, ob een net wëll higoen an d'Rekrutement opmaache fir Leit iwwer 26. Merci. Den zweete Punkt, äh, wann d'Korpral d'Leit gutt virbereet an se dann duerch d'Arméi mat äh, gudden Nouten an enger gudden äh, Ausbildung herno op de Berufsmarché kommen, si mer och der Meenung, datt ee sollt higoen a soen, datt en déi beim Stat rëm verschidde Prioritéiten hunn. Eis gefält de Projet immens gutt, fir datt d'Chamber soll äh, an dëse Formatiounen herno, mat beschützt ginn, well op enger Säit stellt et eng Entlaaschtung fir eis Police duer, op der anerer Säit brauch eis Arméi nieft den Auslandsasätz och nach herno berufflech Perspektiven, wou mer den Zaldote bidden, well d'Zaldote, wa se sech fir d'Arméi entscheede mussen, da musse se herno jo och eng Sécherheet hunn, op wéi e Wee dass hir berufflech Karriär geet. A fir méi Leit vun der Arméi virzebereeden, géinge mer eis wënschen, dass, wéi och schonn ugeklongen ass, dass an de Lycéeën am Viraus eng gewësse Filière géing op d'Beruffer mat Uniform virbereeden. Do kann een iwwer CGDIS, Arméi, Police an déi verschidden diskutéieren. Allgemeng stinn d'Piraten immens positiv zum COPRAL a mir géingen eis och wënschen, dass nom Pilotprojet de COPRAL géing weidergeféiert ginn. An a klengt Wiertchen zur Arméi, D'Pirate stinn och positiv zur Arméi, awer wa se zu Friddensësätz an zu Hëllefsasätz agesat gëtt. Merci. Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Verdeedegungsminister François Bausch.